Nabeire moremi emiaka goetania emerongo ene. Echaaya yaito y'ensemo eye ya Gusii na mono Sombogo na Tombe nitori gokorerwa igori riria rinde rigokorerwa chinsemo chinde. Etosinyire ng'a nintwe echaaya yaito. Ng'ai ekoonigwa? Juzi iga twatebigwe ng'a echaaya ere Mombasa kilo milioni mia moja. Togachia goaka eaverage tokanyora toba chifactory 74 ase Kenya engima. Igo tokanyora ng'a onye yarenge ng'a echaaya nko- nko- ngokwama ere Mombasa, kera efactory eyabwate eyabwenerete gotwara chikilo chimilioni chime ibere, na esite eywo eruete korwa aa gose mpaka Bonchari. Ekero togochungusa tokanyora echaaya yaito teri Mombasa. Echaye yaito otwatore echaye engiya mpaka omotienyi o gatano, mpaka abanyakomiti bakarangerigwa bagategwa echaye mbuya ere, ekero bategwa mbuya ere bagateha abaremi babwatire abwo, nabo oboremi bogochia koba buya mpaka tokaegwa mpaka eaverage ya chibese somo na tombogo ya sombo so tombe na sombogo yare gokorera. Egaika omotienyi o gatano yaigete omotienyi esita buna twabungete omwaka, echaye yaito kiabeire ng'a Mombasa ere, ntwanyare kobua amang'ana achaye koba Mombasa for a long period. Tiotogechirie chibesa echi batanga ase chisiringi ikomi na isato, onye chire ekeene ng'a n'ikomi na isato tiga chiirane, naende eserekari ye chungu se emanye ng'a nabaremi nintwe tore bobe, na abanto twachorire abadirector barobwo babwate chibesa, intwe tochandegete. Ing'aki tokoira abana esukuru omwaka onde eserekari nero? Baba osoro Silvanus, majority leader. Echae monto onde bwensi pi otari gokwanera igoro ye. Chaye obuya bw'echaye bwaito erekebiswe gusii ntomo maeti ase siasa. Goika bono iga abarai besokie bamanye ng'a echaye yaito aba director baye erariri gusii engima bamanye ng'a ninki yararira ase eng'encho echaye mbuya yarenge mpaka omotienyi ogatana twatebigwa mpaka emeeting ekarangeria. Naro ayio nabwate. Inche Samson Monyee Nyonduko, namba themanini na mbili TE 48. iga anyanguru. Na inche igo nkorarameka ase eng'encho y'echaye yaito yabeire gekori egwo amatuko amange naende na omwaka oyo iga, korwa twarenge chisiringi emerongo etato omwaka oetete bono twarenterwa chisiringi ikomi na isato, igo tokumeti ng'a inki ng'ai togote korwa chibesa toirere abana chisukuru. Bono ase obororo obwo obonene tobwatire na obororo obonene igo twasiekire etundubaria eye, goika ring'ana eri iga riategererwe riabekirwe buya. Tomanye gotakoiranerera oboremio onye tokoiranerera, ntogotoracha aye ase tokoira etundubari, totari gokorerwa kende, totari korwa nonya egento egetang'ani, ase abarai boka bakoragera, intwe totari tore enchara. Amang'ana ayio naro aratosumbuire, eserekari iga egoteba chibesa nchire ororo buna bono chibesa president yatangasa two point six billion chiaito chiarenge ase ebenki ya chase bank. Bono chibesa echi agateba tochiegwe immediately, ntore achirealize mpaka bono, otokume tigo togotebigwa ng'a ntwachietwe. Nonya nobua oyo ntwanya korora, bono otokume ting'a togochandwa, twacha ore echaye ensinini kera ase twafinywa, chiratiri chionsi chire chimbe chioboibi, marango totebi bare intwe nabaibi batorika ase amasakara yoboibi, batari gotworokia ase toibete gochi korwa.
Eria monkorokwa korwa T48, enamba yane ere 346. Incheo nare goteebia abaremi bonsi pi, Gusii engima na Nyamira, tobwate naende toiseke chitundubari echi chionsi pi, erio eserekari esoe ime etokonye ase oboremi obo bwaito bw'echae, ekiagera Chisiringi echi ikomi na isato chigochicha, mwana taiyo gochakera January okogenda esukuru, ekiagera bono yatigarire abatachiri aba bakorwa abadirector boigo nabaraiya bare ase echae nabo bono barabe bagosomia abana. Moremi takonyara gosomia omwana pi, moremi tagwekonya nonya ogotonda takonyara gotonda bono pi, inche rende teiyo. Goika tobwatire nabaremi twensi pi bagusua engima. Chitundubari echi siekwe. Next ne factory togotagete ko face nere esiekwe eria egere eserekari ya soa ime etokonye ase oborimo bwechae. Mbuya mono.

Bono echae yaito twaonire ikomi na isato, echae nebwenerete ekoonigwa chisiringi ikomi na isato, na amatoke atato ne chisiringi emerongo ebere, yetware gosaba ng'a kindiki narutwe babe osoro, osoro tokonye eserekari yaito. Abataeregi tabatugutire echae eye, batugutire echae yaito yachire Nyasae tokonye, bono bana baito mbare osoma, ng'ai togocha koira abana baito babeire ebibago. Naki togocha gokora chisiringi ikomi na isato twakaanire twasiekire omorwago bakotwera eswe. Twakaanire yaye bakabaa chicha iga batwere ase ase bakore esabu gochia ai naro nabwate abaremi twakuure gaki abana baito. Eritwe tokonye abana basome. Abatare gita batoirire roche. Echa eye nero to nero tata nere mama. Nongokorere eacha yane echa ime, Nakoorire, nakoorire.

Nisumse. Eh, ekegusii nokogechigwa igoro yokong'ainwa ng'a ng'echae yabete embe eyairetwe ng'a Mombasa ekaba embe echae teri gokaguregwa korwa

Tokeegena tokarosia echae engiya, togoturuka omotaro na enkoro. Epona ase aye tetatini, rero iga etore ekeru ekerumbe, masira ombwate nonye nkopima inche echae yane.
Bono nao toraige ase echaye twende etundubari gesiekire, tomanyeti abagosieka, naende intwe twagane komanya naki onye tu chibesa chionsi pi chiachete chifactory chionsi boigo igo etwa abwo ere korwa KDT ntomanyeti, intwe tokoanya abakong'u baito batotebie ninki kegendererete. Bono. Titoganyete toigwe ng'a nki kegendererete, lakini rende intwachire kogania toigwe ng'a ase efactory ere nere ere edierete besa enyinge, chibesa chionsi echi machia koba amo, igo it means esoko echiro yarenge bobe, bono intwe eita intwe tweka. Bono hata gose naki twaroreire ng'a erio konya twatorire onye abande basie basiekire, tiga toyerente kerumbe aiga torusie nonya egento geke, egere bokie ere. Igo igo okoganya twaratemire koraganya. Lakini rende tiga toigwe, toganyete tu toigwe na nki kegendererete korwa ase chifactory chinde, nabo toigwete na naro nchikoreti, nchi ba- bagoteba ng'a chi chiacherete chinke, echi ne chinka aro buna tokumeti ng'a toraire abana esukuru, lakini rende, gete igo ne eke ech- echichiro yarenge bobe, nonya yarenge bobe, ing'o togoita, ntotagete oite onde, ki bono tiga toche amo totebane naki nki togokora, ntokonyora. Ogwetoke goeta kwarenge, onyore etarachi eye yagure roche, igo okonya goaka amangita ebugo agwo na ng'oiyerie etarachi eye, ng'oiyerie etarachi eye, ng'iki aba, gete kumbe omote gose rigiya enchera okoeta bwamboke ogende. Bono tiga torigie naki naki to chibesa chiaye chiria chinke naki togokora, nki torakore ka tonyore chibesa ekero togosomeria abana baito abana baito borosiko. Ayio naro okotorakwane intwe ntobwate amang'ana ande.
tiga mbakwane abanto baminto bairire buya iga, inche ase amarieta aya nkorokwa Nashon Mokua Ooga, ninche omodirector o zone five, naende ninche omochairman bw'efactory eyete ya Tombe amo na Sombogo. egento natete gotebia abaremi baminto mwensi ase mwabeta, ekorwa nase inche asogete aiga ororo, egento getari ekiya namagori are nse, amagori aya tomba iga ebwate chisiringi ikomi na isato, nonya ne efactory yaito ya giancha ore ne ikomi na isato, nonya ne efactory yaito ya kebirigo ne ikomi na isato. Gokogenda ase ang'anyi amo na nyansiongo nigo chibwate chisiringi ikomi na ibere. ebiasara omwaka oyo 2024-2025 mbiarenge buya ase engencho namba eyemo egento kiare korokwa ereserve price ya serikari yabegete, gekagera abaria bakogora bagakana ng'a ebabekere rigori ria igoro bakaanga konyegora. eserekari ekarusia erisabu praisi eria. Ekero yarusia, egatoka echae nigo echire ase chigwea house Mombasa, ase eng'encho etare kogorwa rigori riria rinene, bono rigori rikairana nse. Ekero riairana nse twachire gotema echae eye egorwe, In fact, yasinyire kogorwa. Bono chibesa twaigete koonia echae tokabaretera ase rigori ritware konyara narierio. Egento kende, chisegi nchiroo, momanyete ense ya Sudan, ntori koira chae yaitoo. Timomanyete esegi nere ere ase ense ya Iran, timomanyete Ukraine. Imomanyete rasia, aba nabwo abanto bakogora echae yaito, ekero batari konyegora, igo ntobwati chirisito kooni. Egento nare gosaba abaremi baito, iga bamanye ng'a inche ninche oria nabaretere chisiringi emerongo etato na emo, inche ninche oria nabaretere chisiringi emerongo etato, inche ninche oria nachimentete korwa ikomi na isano ibere, mpaka emerongo ebere na inye, inche are goika omwaka oyo. Ntebe ng'a mbae gubesa, igo tiga bancherere ng'a nachie chirande toteme buya egento kende totore echaye engiya ere amataa abere nenkoro, otherwise amariogi tagotokonya, boremi mbotageti riogi. Igo abaremi baminto nabaakere ng'a mbuya mono ase engencho ase aange. Nyigwete ng'a omorembe noro ororo, naende tiga twanchane igo, tokore ebiasara onye kende keroo, tiga toche amo togekwane buna abaremi. Mbuya mono sana.